ویلکم بیک ویور نیو ودر ویلاگ خوبصورت جے زندگی خوبصورت جے کلچر اپنا سریکی ماحول تے بیوٹیفل کلچر سنگت نیو ودر ویلاگ ہے خوبصورت جے کلچر دے نال نال آ گئے ہیں واپسی دے نال جڑے رہو چل دیں چل کے تاکو دکھینے ہیں ماحول اپنا بار پیارا جے خوبصورت جی ہاں تے نہ راسو ویڈیو سکیپ نہ کرے سو

لیکن انہاں آونا ہے سارے گاؤں وچ تے باقی اساں ولاگ اسٹارٹ کینی کیتا کر گئے سو ولاگ اسٹارٹ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے سارے یار دوست صاحب آپ تندرست حسین فٹ فاٹ حسین تو اگو سارے کو اکسو اساں سریکی کلچر دے ویلکم اپنے پیارے پیارے نظارے ہیں تے اساں ماشاءاللہ ڈو ڈے بعد آج ولاگ پہنے پہ گھر اٹھور کے آ گئے اسے باہر بیوٹیفل کلچر ہے بیوٹیفل کلچر سارا ایویں کہ اے سارا خوبصورت جا درخت ہے بزرگ درخت جیڑا سارا پرانا درخت ہے اکثر سارے ولاگ ہیں تاکہ دیکھن کو ملدہ رہندے ہیں تے باقی میں نال جڑے رہا سو بیک سائیڈ دے جھنڈے چھنڈے لگ گئے ہیں علم لگ گئے ہیں جیڑے جیڑے کلندری بھرا ہیں نا سارے ولاگ دے دیکھن والے کلندری سباب کلندری بھرا اے انہاں واسطے خوشخبری ہے کیونکہ کلندر دا اور سا آگے کلندر دا میلہ آگے سارے سریکی نظام دے ویچ بھی سارے سریکی محال دے ویچ ہی اے اتھا بابے اور سارے دیرہ لین ہیں سید بادشاہ ہیں سب ملنگ ہونے ہیں اتھے شام کوں فل پروٹوکول ہوندے تے میں آدھاں کہ لیول دار ماحول ہوندے اے شام ٹائم تھی سی نا تاکو لائٹنگ دا نظارہ ڈیکھے سو لائٹنگ فل خوبصورت جی تھی کھڑی وی آئی پی لیول دار جے کو آدھن تے باقی میں نال جڑے رہسو اپنی محبتاں کریندے رہسو جتنے وی یار دوست احباب نویں نویں ساڈے چینل دیاں پاک ویلیج لائیو دی سٹوری تے نویں نویں ویلاگ دے نویں نویں خوبصورت جے کلچر تے مریسو ساڈا چینل سبسکرائب اپنے بھرا سپیشل پرسن کو سبسکرائب کریسو۔ پہلے اکن کھین ٹی وی نال پریس کر گھنسو اورے اپنا ماشاء اللہ کیبن ہے کھوکھا ہے سلیم کھوکھے والا شہزاد بھائی بیٹھن تھے جھنڈے شنڈے علم شلم لائٹنگ شائٹنگ فل لگ گئی ہے پروٹوکول تے ہے تے باقی میں جڑے رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو سکپ کر ویسا تو تو کچھ سمجھ کیا نہیں لگنی ٹھیک ہے سنگت باقی رش کے سکول دی چھٹی دا ٹائم تھی گیا نا رشکے سارے نال لگے کھڑن اے جیویں چھٹی تھیسی اونویں سارے اپنے اپنے گھراں نو چلے ویسن اوکے باقی راؤ نال چل کے تاکو اگاں دا ماحول ڈکھینے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے سنگت لو یو ٹو لو ویور آ گیا سے ماشاءاللہ کیبن اچ ہن چیک کرو اے سامنے لائٹنگ آندی پے ساری اپنے کیبن دے اتے اتھاں وی کیبن دی لائٹنگ تھئی کھڑی ساری پیچھے بیک سائیڈ دی لائٹنگ ہے فل پروٹوکول ہے اتے وڈیاں لائٹاں وی لگیاں ہوئی ہیں اے کلندری بیڑا ہے جی کشتی میں بنائی ہے ایلی ایلی کر کے اتھے سب ملنگ بہن گے کشتی دے وچ ایلی ایلی کر کے اے بابا جی اپنی سرائیکی سخاوت دے وچ اتھاں اولیاء استانہ ہوندے کلندر سائیں دا تے سب ملنگ ساڑے گاؤں دے جتنے بھی ہونے اتھے ہی ہونے سب ایلی ایلی کرے انہیں دے سب انہیں اتھے بابا دی دربار تے حاضری فرماون یا ایلی دا نعرہ سنگت تے باقی میں نال تساں جڑے رہا سو تاکو فول فول پروٹوکول ڈکھے سو لیلے بکرے کٹے وچھے ہر چیز ویسی پروٹوکول نال لال شہباز قلندر دے تے باقی ساڈا کلچر اپنا سرائیکی دا ماحول ہے او آدھے آ گئی ہے مریم نواز آ گئی ہے سائیں آ گئی ہے تے ول ہن اساں دا کیا کروں پھس گئے ہیں سنگت بھگے سو تانی بن بن کے تے باقی میں نال جڑے رہسو ہفتہ کریندے رہسو سپورٹ کرے سر ہوندا اپنے برا سپیشل پرسن نو سلیم کھوکھے والے نو دو دن بعد آج سڑا ویلاگ آندا پہ دوڑا پٹ ڈیونی دودنی پٹ ڈیونی کلچر کو ہلا کے رکھ ڈیونی پتہ لگے ٹو ملین ٹو ملین ویوز ٹو ملین سسکرائبر تھی ونجن ساڈے کلندر دے ناں تے یا علی جانے یا علی سنگت کم چاہ رہے ہونے آج دا سرائیکی ولاگ دے وچ پچھو ماشاءاللہ علی استانہ سج گئے تے تساں ایویں جڑے رہسو تاکو کلچر اساں سرائیکی سرائیکی ڈکھے سران دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نا سارے۔ اے ہے ساڈا سرائیکی ماحول ویور ٹرین گاڑی

تے باقی ایویں تساں اپنے اپنے پیارے پیارے بھرا ساکوں فالو سپورٹ کریندے رہسو محبتاں ڈیندے رہسو اساں کلچر اپنے گدی آسوں سرائیکی دے پیارے پیارے وی آئی پی تے باقی اپنا پیار دکھاؤ سارے چینل تے سپورٹ کرو تے سارا واش ٹائم پونگ تھوڑا ہے واش ٹائم سارا کمپلیٹ کرو ریکویسٹ ہے تواڈے کو دلو بھرا جی ہن سنگت سارا ماحول چیک کرو جھولے لال والے ہیں اے ہو فی الحال تالی دا سورج جو سائیڈ دے غروب تھیندا پیا نا اس سامنے لیٹنگ ہے سنگت پر ہاں ساری لیٹنگ ہی لیٹنگ ہے اے موٹر سائیکل آئے کھڑے ہیں ملنگ آندے پین سارے تے ایڈو اللہ بھی ماشاءاللہ سجے ہیں لیٹنگ دے نال نال تے باقی میں نال جڑے رہو تو ماحول دکھے نہیں اگا پیارا جے حالی دا چس چوا دے سو اے چیک کرو موٹر سائیکلاں دا سٹاک لگدا پے ملنگ آسے لنگر پانی ڈنگر وچھے کٹے بکرے میاد ہاں کہ فل پروٹوکول بھرا تہاڈا سلیم کھوکھے آلا فل لیول دار ولاگ بنا کے دکھیسی بس ایویں جڑے رہو نا نال سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو توکوں مولا علی دی شان دے وچ لبھن کوں کوئی شگے نا ملسی سکپ کر ویسیو ول اوویں پیچھاں رہ ویسی ایتھے علی دے نعرے لائی آؤ تے چلے آؤ چھکی آؤ کم کوں دکھینے تاکوں ماحول اگاں ذرا جڑے رہو جڑے رہو ایویں نال ویلکم بیک سنگت روڈ دا نظارہ چیک کرو کیویں کھلا ماحول تھی گئے فل پروٹوکول نال کھلا ماحول ہیں چاسا آگئی نا سنگت ایکو آدھن بس جی اللہ ہی حافظ ہے تے ایڈے آگئے ماشاءاللہ اپنا کلندری آستانہ کیا بات ہے ایڈو ماشاءاللہ توڑا برا دا کھوکھا سلیم کھوکھے آلا خوبصورت جے کلچر تے بڑا پیارا جے محال تے باقی ایلی لال کلندر ہیں مزہ نہ آگیا سنگت

لیول دار بن سی تساں رامنا نال نال اے ویڈیو سکپ بالکل نہیں کرنی مزے چھوا رہے انہاں کو سنگت باقی سنگت کو فل ماحول چ ویسو چس چ ویسو کلندری میلہ ڈیکھیسو کلندری استانہ سجا ہوئے اج دا ٹاپک خوبصورت جے کلندری میلے تے گزر سی تے باقی تساں ایویں نال سارے جڑے رہ کرو سپورٹ کریندے رہ سو اپنے بلا اسپیشل پرسن کو سرائیکی کلچر کو سرائیکی کلچر کو جتنا پروموٹ کرے سو اتنا مزہ چھے سی کیونکہ گلے دی تھوڑی خرابی آواز ساری صحیح نہیں آندی پئی باقی آئے خوبصورت جے قلندری عرس میلے نال رہسو جڑے ہوئے جتنا وی نال جڑسو جتنا وی جڑسو آندے قلندری میلے دے نال نال بابا استانہ اولیاء پیر سیاں دا تے بس ایویں نال جڑے رہو تاکہ ماحول ڈکھے سو راندے اپنا سلیم کھوکھے والا ایکو لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھڑے سو ہر آن والی نوٹیفیکیشن تاکہ مل سی راندی سارے ولاگ تے پیاری پیاری تے خوبصورت جے ولاگ تے بابا علی لال قلندر جتنے وی قلندری ملنگ ہیں جڑا ہوئے سارے چینل تے نال نال اور اللہ حافظ.